Татарстанда бәйрәм яллары дәвам итсә дә, авылда эш тукта алмый. Теләче районында быелдан югары технологияле комплекслар гамәлгә кертелде. Бу мал чалу һәм чиби сую цехы, әлеге җитештерү урыннары илкүләм проект буенча ачыла. Алар белән бүген авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров та э, килеп танышты. Районның үсеш нокталары турында тулырак Айза Шаймарданов.
Менә безнең бу бер сәгать элек яңа туган бозау. Бозау әлегә изоляторда кибә, бу Теләче районының Шәтке авылындагы сөт фермасы, монда көн саен диярлек бер бозау туа, алар автоматлаштырылган система белән туклана. Әнә муеннарында ошейник, менә шул номер буенча керәләр, менә монда компьютерга кертелгән аларның номерлары. Менә хәзер бер номер үзенең ничә кило, өч килограмм ныен эчә дә ген, сөтен эчә дә, эчеп бетерә, килә икән, ул аңа бирми уже. Артыгын эчми. Артыгын эчертми ул аны, бирми карма мама, все ул аңа. Шәткедә сөт җитештерү арткан, көненә хәзер 7600 литр савалар, ләкин алда роботлар.

Тикшерү вакытында онкологияне ачыклаучы белгечләргә акчалата түләү каралган план 2020, 2022 елларга кагыла. Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Соңгы ун елда сәнәгать өлкәсендә нинди казанышлар һәм уңышсызлыклар булды, бу хактагы фикерләр белән Реальное время интернет-басмасында танышырга мөмкин. Татарстанда бәйрәм яллары дәвам итсә дә, авылда эш тукта алмый. Теләче районында быелдан югары технологияле комплекслар гамәлгә кертелде. Бу, мал чалу һәм чиби сую цехы, әлеге җитештерү урыннары илкүләм проект буенча ачыла. Алар белән бүген авыл хуҗалыгы министры Марат Җәббаров та килеп танышты. Районның үсеш нокталары турында тулырак, Айзат Шәймарданов.
Менә безнең бу бер сәгать элек яңа туган бозау. Бозау әлегә изоляторда кибә, Бутлячы районының Шәтке авылындагы сөт фермасы, монда көн саен диярлек бер бозау туа, алар автоматлаштырылган система белән туклана. Әнә муеннарында ошейник, менә шул номер буенча керәләр, менә монда компьютерга кертелгән аларның номерлары. Менә хәзер бер номер үзенең. Ничә кило, өч килограмм ныен эчә дә ген, сөтен эчә дә, эчеп бетерә, килә икән, ул аңа бирми уже. Артыгын эчми. Артыгын эчертми ул аны, бирми корма мамы, все ул аңа. Шәткедә сөт җитештерү арткан, көненә хәзер 7600 литр савалар, ләкин алда роботлашкан җитештерү комплексларында булдырмакчылар. 60 тонна сөт савабыз. Январьның менә бүген алтысы, яңадан бер ике елдан аны 100 тоннага җитештерә исе иде. Теләче районында бүген ундүрт меңгә якын терлек бар. Авыл хуҗалыгы үсешен бүген авыл хуҗалыгы министры да карарга килде. Сөт, ит җитештерүне алга таба югары технологияле комплекслар белән арттырырга җыеналар, шуларның берсе, Үзәк авылында, ит чалу цехы. Малны менә шулай пычкы белән кисәләр. Малны гомумән чалып һәм эшкәртү өчен биредә бары тик. Унбиш-егерме минут вакыт кирәк. Яңа ачылган цех 50 миллион сумга төшкән, шуларның унҗиде миллионы Агростартап дәүләт гранты аша бүленгән, монда бары тик хәләл ит җитештерәләр. Алдагы көннәрдә показатель, 40-50 баш мал сую көненә. Күршедә генә бройлерлар сую цехы да төзелгән. Ничә елда үзен аклаячак? Ну, где-то дүрт ел максимум дип чыклыйм үземчә, шул чамадан. артырга тиеш түгел. Сатачак шушы Теләче районы территориясендә халыкка. Дәүләт грантларын республиканың 36 районында эшмәкәрләр алган инде, бу максаттан 300 миллион сум акча бүленә. Ел саен теләүчеләр күп, менә гер стартап буенча да безнең 200 дән артык кеше катнашты. Аның теләүчеләр күп. Ну, хәр, бөтен җирдә лимит бар. Теләчедә хәзер атта йөрү манежы төзелә, янда гына, Плем репродуктор хуҗалыгында татар атлары үрчетәләр. Бу гади атлар түгел, ә татар атлары, үз вакытында юкка чыккан дип саналучы токым. Инде бүген аларны Теләчедә уңышлы гына үрчетеп киләләр. Хәзер Теләчедә татар атларының саны 65 кә җиткән. Теләче районыннан Айза Шәймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.